ha khensa ku va mpfule channel ya matimba ya manoni ma le youtube channel kumbe mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana um la ku vulavula hi mhaka leya ya ngoma or mhaka ya ka madlala va vuyile majaha va vuyile vavanuna va nyikiwe mavito ya vo Magezi, Mukhacani, Famanda, Risenge. swi ta ya hi ku mi n'wi nyike vito rihi ku khakhiwini van'wanyana va dlaye tihomu van'wanyana va dlaye timbuti van'wanyana va dlaye tihuku swi ya hi xikhwama xa muti walowo ku ri n'wina swa le mandleni swi njhani van'wanyani vana va ta pfula swimbalo swintshwa van'wanyana va ta mbala sweswiya swa khale van'wanyana va ta xaveriwa tinyiko to hambanahambana vanhu va ka hina vana loko va vuya engomeni va hlambisiwa hi ku un'wanyana i ta ku Leswi a nge vana loko va vuya ngomeni va hlambisiwa hi nga tshika vana lava ya na ntsumani lembe hinkwaro na e-e a ni vana lava va ta tshama masiku mo karhi ma ma sorry va ta tshama ntlhanu wa masiku or masiku mambirhi ivi va hlambisiwa swilo swi va kahle va yisiwa nandzwini kumbe va yisiwa andlwini va ya va ya hlamba mi nge ni yi veka laha mina ni vulavulaka ni yile angomeni hayi ku no ti vulavulela ku tsena hi kun'wanyana ta ku u fambula kumbe u jamuka ombe kumbe u endla hina ka hina ku na tin'anga ku na tibixopo ku na maporofeta ku na vanhu vo karhi loko hi vuya angomeni hi yile hi ya hlambisiwa ra vumbirhi mi ni twa mi ni twisaka loko ni vulavula hi ku ya hlambisiwa ra vumbirhi ni vulavula hi va ya va ya mi susa yini va ya va ya mi susa ndzhuti lowa wa le ngomeni va ya va ya mi susa mimirhi leyi mi nga tlhaveriwa yona engomeni mimirhi liya mi nga dyisiwa yona engomeni hi ku leswiya swo boha ku ri loyi a khomaka ngoma a tiyisa ngoma ya yena kumbe a tiyisa madlala lowa ku ku nga vi na mafu ku nga vi na mindzingo van'wanyana vana va nga nyamalali kwala ngomeni. kumbe vana ku humelela swin'wana swo biha ivi vanhu va famba va vulavula vo ka ngoma leyi nga tshami yi humelela ka tiko ra so so hi lembe ra so vana vo tala a va vuyangi n'anga liya yi fanele yi endla yi fanele yi tisa ndhawu liya ku na nkarhi lowu taka loko a endla ngoma vana va ta ya va endle va tele laha ya hi endlela yini ke loko hi teka vana lava hi va yisa va ya va ya hlambisiwa ra vumbirhi hi va yisa a ka tin'anga to karhi swi ya hi wena ku i pfumela ka ripfumelo ro yi or ka n'anga yo karhi or ka vafundhisi vo karhi or ka vaporofeta vo karhi. va fika va mi endlela swilo swo karhi mi hlambisa vana lavaya ku mindzungu liya yi huma laya a ka vana lavaya ku mindzhuti liya yi huma laya ku vana lavaya va ta hanyisa sweswi a va hanyisa xiswona before va nga se ya engomeni hi ku loko mo languta ku ku na vana van'wanyana a ka matiko man'wanyana or ka mindyangu yin'wana i ta twa va ku sesi a vuya engomeni n'wana loyiwani a ka ha ri yena kasi e-e because of what ku na mimirhi yo karhi leyi a yi tirhisiwa laha a yi n'wi khomangi kahle ma ni twisisa a swi hambanangi na munhu mi kuma ku un'wanyana a pandza hi nhloko ivi hi n'wi nyika panado a hola kumbe hi n'wi nyika dispray a hola mara mi kuma ku un'wanyana a nga holi i nyikiwa mimirhi yo karhi ivi yi n'wi horisa ma ni twisisa se laya loko va vuyisiwa vana lava hi va hlambisa hi swilo leswi hina hi pfumelaka swona ku ka muti walowo or ka ndyangu walowo or ka rixaka rero ku ri vana lava va va ku va va kahle hikuva vanhu vo tala va ta tibyela ku hayi loko hi vuyisa vana ngomeni hi va tshikisa sweswiya no vanhu va kahle a mi va tshikisi sweswiyani mandiso hi ku ti kona tin'anga to karhi vaporofita vo karhi vanhu vo karhi lava va endlaka swilo sweswo va basisaka vana lava va va hlambisaka hi swilo swo karhi mandiso swin'wanyana to ka ni nga voni ku famba ka tin'anga ta le kwihi kumbe mi ya ka yona le kwihi na le kwihi hikuva van'wanyana va ta ku yini ni endlela ni navetisela tin'anga tin'wanyana yini. ni va lavela ti-customer or maporofita vo karhi ni va lavela ti-customer sweswi ngoma yi nga tshwa ka matiko yo hambanahambana i ta kuma benefit vanhu va ta ya va fika va humesa timali i va a hlambisa vana lavaya no mina ni endlela yini ni endlela ku mundzuku ka siku mi nga fambi mi solasola timayini to karhi or mi sola vanhu lava nga biha mi ngoma or tinghoma mi ku va endle swilo swo karhi n'wina hi xin'wina tekani vana lava mi ya mi ya va hlambisa ra vumbirhi. vanhu va kona swin'wana swa kona a swi ze swi lava tin'anga mi ti endlela hi n'wexe dankie.